Dwanyruok adimba. Ah, wuod Ombasa. Wuod Ombasa. Ah, Wewe wuondori da wuondori no kinena tikala mana gi kaini. Kwani ok oh. ok anena? Oyo an garaka matin. To idhi kanye monge tik somo e wiye sama chieng' rieny malich Ah, ah. Kodi bi rwako marateng, gino nyasa bi rwako marateng. Idhi gany? We luera bana, onego adhi adhi neno Mary Nyaramba bwana.
Imiya ga nyiero gi nyaramba. Nyaramba ni achiel. Mm, nyaramba achiel.
To nyaramba ni nigi shida mm. kama. Yaani kama kaka irwakori kidhi nene. Onge bana.
Ingeni ingeni ingeni arwakora ka jo ka jo majuka, jo jo jo, jo basketball ka. Hey. Kani LeBron James. Ineno suit, irwako suit gi sot minyon gine. Minyon ang'o aguchi. To daki kunjori bwana. Ah, nyako kidhi neno nyaki kunjri bedo ng'ama smart. Ah, to donga kunjora maber bwana. Ino kineka, ino kineka weso. Arwako suit bwana. Kama hivi hivi ya kanyero gi nyijo gi nyaramba nigi shida mang'eny. Kar we we yadhiwa.
Iwa edhi kanye bwana ne. To kale kuma dhiye.
Kawuono odonu wuo e dwanyruok. Ah, Kapok idhi. To ochimo kune kare? Eh? Ochimo kune? Kawuono wadwo wuoye dwanyruok mine wadwo wuoye chan nikech aneni kidhi kama to wacho ni aha gino nyako wuoye mondi e kidhi kuma idhiye no. To kima penji ochimo kon mane? Dwanyruok kawuono chimi onge kuma chimo. Awe walo bana an we Ne bi ka chung ka bwana. Ang'o miyo ka mago jomoko to wuoye to mari ok dono wuoye. Dwanyruok kawuono chimi.
An adwanyora nade? Ang'o odimbore ni an atimora kodi nade? Kawuono dwaro wacho dwanyruok ni mar exile moro mane kocha.

Miriambo go. Kata othewe e miye go ndege ng'e kata beche. To ka ng'e ni dwa luwe.
Wachni mar exile midwa badhori ni e mwadwa ni wuoye. Wachane kar.
Chinche bwana ng'acha keti chamo koyo oko bwana koyo koyo ng'inyi oko koyo ng'inyi malich omera. Kuka gi ah, mago gik ma nitie piny iweri go. Ta piny ya.
Ogikete chunyi. Dere ka iwe ng'acha cha we biro gi ng'ate ot bwa tino weye dhi ni nok e kwe malik kama chacha kwani in ema ni yiene timo gi kaila ana kia ana kia ah wacha wacha ne wacha no maber bwana in ni kia gina die ko in ero ni be kore dwa bedo ng'ama fuo in nya yie nindo oko to ng'ato chamo raha e ot ang'o miyo ni nindo oko
eri eri gi weche mang'eny ah, ah. kendo gima ineno ilengo ni ok adwa ni ilenge adwa ni kendo jopiny one gima nitimoni mondo one ni gini en- be en gima ber be en dwanyruok kose en gima chalo nade tuona wang'i kacha cha
Omena into betting biro negi.
Ma bing'e betting miwuoye ni ema ema wabet kwa chama e odni. Nyocha kaka nogo Arsenal ang'wen. Dong' mane wana nyo godo ring'o e odni.
to koro wach adieri. Penal Chelsea dong' nowang'o bet nyoro.
Koro nya- nyaka iluonga luonga tim ng'ato. Ah, apenje.
Idwa wacho ni Arsenal gi Arsenal gi Manchester. Idwa wacho ni Arsenal nya miyo ng'ato Alsas molo Man United. We kata Alsas.
Nitie gimoro ma daso ga chuny ng'ato cha. Lit malit ka- gi Gine ma nyalo mach.
Iluongo ni at- weri gi atata.
Nitie moro miluongo ga ni Cadidas arresting. Baba gino rach, gino lit, gino nyalo negi. kik imiya ringi manyo. Ang'o kendo? Kik imiya nyieri ma ringi bwana. iluongo ni cardiac arrest eh hey, wadi ah. somo kure ang'eyo gige en mana ni eh, english gi korwa ok yudre kamano kamano bwana to koro mhm. ing'e ni kaka nene ni ole gunia uni onego mere permanent leave mondo oparre ka ka be coaching e gima odwa timo bane imbe kaka ibet abeta kama imbe inyalo wuoyo awuoya manchester ino kaka ateta tero arsenal speed ma arsenal dhi godo no udhi yudru e relegation kok en relegation udhi discover oil piny kanyo Ah, ah, bwana ana an, an asedar matin naseterore olone e club moro tim mane kendo baba idhi lo ing'e ni tottenham gin ga gi mashabiki to mashabiki gi ok gin ga mashabiki ma maana koro kitero shabiki ma janyadhi ka dong club be bedo gi nyadhi imbe wacho jo joma nyadhi eh. ng'ato kaka wach ni tim ni jok ma wanyalo kwano mano Paul Kagame ma Rwanda cha eh. gi baba Raila Amolo Odinga mm. mago ji lakini jok modong onge bing'e chakre Yesu wach ni orumo e eh. msalaba kacha kamano kaka un giting'o kap norumo nyaka kawuono omera omera we yanya koro ka ichaka yany bwana aneno aneno na weyi adhi barua go town koni Aha. abiro duogo godhiambo Ah, mano ber baba. In chop, chop maber. sawa sawa Sawa sawa.
erokamano Ba ichop maber.
Mm. Ah, Ichop maber baba. Tigochna kichopo. sawa sawa Aya.
Eh, alo Jaber. Eh? Ebu Sudan intie kuma koko ng'eny. Eh, kanyo eh. Eh, pod plan cha ng'eyo. Eh, inyalo biro kata sani. Ah, ah, nok aneno simu. Simu ne nitie e ot to naluoko. Dakatamra mako simbe. Sawa basi. Abi abi asani. Ah, mano kik thagi, lunch nitie. To unangisi na dak kenda. Eh, kichopa chopa ya mpesa ni gochna. Sawa basi. Haya.

Tukiuoa. Ah, okay, kamano bwana. Omara kiki mina pare gima timore cha ema timore. Ah, okay, en kamano.
Timore. Owadwa, en kamae. Nyako na nyara moro ma jayoni cha. Obiro sieko na mana yao. Tuk ni kone ni dagi ng'ato bwana. Ah, ticha o, ladwa nindo.
Nyako no koro sani entie. Onge gima nyalo timo. Tuk ni kone jo no ni. Ah, ah, ah. Ne, watim kamae. India dia. Osiepni. Adhi kur.
Nyakoro wenda, dhi ka nyakoro wenda abro gochoni, abro luongi. Ka nyakoro wenda cha dhi adhi abro luongi baba. Ah bwana. Ah.
Ne be. Abro gochoni, abro gochoni. Abro abro gochoni.

Iluonge ni two in one. Eh, ne kaka imuonye. Hey. muonye kendo. Hey. Hey, mora ga kaka inyiero. Tadi wapenjie. Mm. Odni en mari kendi. Mm? Odni dake kendi.
Mm. Mm. Odni kaka inene.
Mm.
adak mana kenda en mana temo kata ka onge tich en tema tema oh.
mm. eh, ipange ma iler ma ok aler sana bing'e koro kibiro e odni mm. idwa pange kose nyoro ni nindo, ni nindo ma itiyo ma nikech ing'e na biro ah, ok in ah, odni en ga kama kata mae mm. in fact mae olil mm. kachako loso odni madha ne kendo eh, luoki eh.
Omera wuoro mas imbe miwinjo matek Nairobi ka bwana. Ah, aneno matek na. Yaani ng'ato nyalo keti ko ng'inyi ok e laro bwana gut malich kama chocha. Ada asemanyo ot, adar juma juma juma mabiro ni. Adar. Imanyo kena- ot idar.
Eh, ok adak kenda, achulo rent kenda, ok adwa dak gi ng'ato kenda. Aya nyenja notimo ni marach bwana, mach ok tim maber bwana. Eh. To mano nokonyisi sama noginene momiyo kete nindo oko malich. omera nawuok gokinyi wawuoyo gi jeri hmm. ma amakono jeri niya hmm. anadhi kibarua donge hmm. ka an kaduogo dhiambo kaduogo aol adwa kata nani na aketre otanda koka ang' achiem bang'e ang' anindo jeri rwaka mana e dhoot Rang'o? Mm. Ni weche le, weche le to koro ok odwa na wuo kata. Mm. Mm.
Timo raj, kiche no timo gimoro. Ba wuyo gino no ne lida wuyo wacho ni kikalo ka kaka inene kalo no. Mm. Mi wacho na wach ng'ani mi dwa dhire no. Mm. Wacho ni nyaka par ni wach dwa nyuka ila. Limo ni ngine ngi mara ma Nairobi bwana. To nego beni gi ji kawo puonj mar gima otimore kuomi ka. Monego beni eh? Eh? Mm. dala ing'e ni ber ber inyalo timo gima chalo kama inyalo manyo kata ka watni moro ama kusipni moro to idhi lawe nindo mm. to ma Nairobi onge kama inyalo dhi lawe nindo kuko ma chacha nen gimo poyi gima nyalo gima nyalo timo Nairobi kae bungi sani achiel kuom gik ma nyalo timo ing'e gima Nairobi en ang'o kang'o ing'e ni ya mm.
puonjruok ma onego bed kae mm. kidak gi ng'ato mm. sana sana Nairobi kae kapango mm. eh? joyudhe mang'eny nikech eh, weche mag rent tek koro ji yie gidak mm. gidak kanyachiel mm. To koro kidak gi ng'ato e ot achiel, mm. ting'e gimoro kaka ni idwa kelo kata wendo mm. moro. Eh. Wadagi, ji nigo osiepe, eh. tidwa kelo ng'ato ot. Eh. Ber kikono ng'ama idago, akone ni kata ka adak kodi, koro akone ni nade? Mm. Nyakoro wenda. Nitie ng'at moro ma pango kelo ot kae. Do? Koro abiro kele chieng' ma kama kama kama. Hey. Mondo koro an be mm. ayudo kaka in be iyudo kaka mm. iyudo kaka ijipanga chiemo hey, imanyo kata kama hey, hey. Mana diye. koro ong'e ng'a hinyore diere wa kae hmm. lakini koro ma Jerry ok okona gimoro an abiro ogola ma hey, bwana uketi koyo ng'inyi bwana mali chandora ma hey. marach wang'e koro rok ni bwana Macha kore gimoro marach ma dwanyo ok mineno odono wuoye. Gima ineno kaka ilero mineno iwachono, Mm. mano e gima jopiny onego ong'e ni ng'ama timo timo ailano mok dwa nyiso ng'ato gimoro ma momiyo ng'ato nyalo dhi nindo oko to gimoro timone marach mano en ang'o acha? Dwanyruok adimba.